Il-konsekwenti meta ma tħallasx il-dejn jistgħu jkunu serji. Jekk issib diffikultajiet biex tħallas il-pagamenti tiegħek fil-ħin, trid tħares lejn id-djun li għandek u taqsamhom kif ġej. Djun għal emerġenzi, djun ta' prijorità, djun li mhumiex prijorità. Id-djun ta' prijorità huma dawk id-djun li għandek tħallas l-ewwel. Id-djun ta' prijorità mhux neċessarjament l-akbar jew dawk bl-ogħla rati. Id-djun li trid tħallas l-ewwel huma dawk id-djun li se jkollhom effett kruċjali fuq il-futur tiegħek u dak tal-familja tiegħek. bħal ngħidu aħna, li titlef darek minħabba li ma żżommx mal-pagamenti tad-dejn b'garanzija jew tal-kera, li tkun ikkunsidrata fallut minħabba li ma tħallasx il-kontijiet tat-taxxa, li jinqgħat għalek id-dawl u l-ilma minħabba li ma tkunx ħallast il-kontijiet tal-enerġija. Għaldaqstant, id-djun li għandek tħallas l-ewwel jikkonsistu minn id-dejn b'garanzija, il-kera u kwalunkwe dejn li għandek marbut ma' darek, it-taxxa fuq id-dħul, il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u l-VAT, il-manteniment tat-tfal. Ħlas bin-nifs jekk dak li xtrajt ikun essenzjali għalik u djun ġejjin minn użura. Ladarba tkun ċert li int fil-kontroll tad-djun li għadni kif semmejt, int allura tista' tibda tiffoka biex tħallas dejn ieħor li għandek u b'hekk tikkontrolla d-djun l-oħra li jista' jkollok. Jekk tasal f'dan l-istadju jew int taffordja li tħallas iktar mill-pagamenti minimi fuq id-djun li mhumiex prijorità, bħal regola ġenerali, l-ewwel għandek tħallas dawk id-dejn li għandu l-ogħla rata ta' interessi, kif jidher mir-rendikont tax-xahar jew ftehim ta' self. Gemma tissuġġerixxi li tħallas kemm taffordja mingħajr ma tikser it-termini ta' xi ftehim ieħor li jista' jkollok fuq il-kreditu. Madankollu, iċċekkja li ma tiġix mitlub tħallas xi penali jew spejjeż ulterjuri minħabba li tħallas iktar milli jmissek. Id-djun li se nsemmi issa mhumiex ikkunsidrati djun ta' prijorità. Kards ta' kreditu. Djun relatati mal-katalgi, kreditu tad-djar jew kreditu marbutin ma' ħwienet. Self kurrenti, overdraft, djun tal-bank jew ta' soċjetajiet tal-bini. Djun personali, flus imsellfa mingħand ħbieb jew membri tal-familja. Jekk m'intix f'pożizzjoni li tlaħħaq mal-ħlas tad-dejn tiegħek Huwa ferm importanti li int mill-ewwel titkellem mal-kredituri tiegħek fuq is-sitwazzjoni li int qed tiffaċċja. Persuni jew entitajiet li sellfuk il-flus jistgħu jkunu lesti li jaħdmu skeda għall-ħlas lura. L-agħar ħaġa li tista' tagħmel hi li ma tkellimhomx, għax b'hekk żgur mhix se tinstab soluzzjoni. Jew li tmur tissellef mill-użura biex tħalles il-kontijiet tad-dejn li jkunu deħlin. Ċempel lil min isellef. u għidilhom li ma tistax tħallas il-pagamenti fil-ħin u ara jekk humiex lesti li jbidlu t-termini tas-self u ġib id-dettalji bil-miktub. Żomm f'moħħok ħaġa oħra li hi ferm importanti, meta tibda taqa' lura u ma tħallasx il-pagamenti tiegħek fil-ħin, għandek ir-riskju li l-klassifikazzjoni tal-kreditu tiegħek titnaqqas. Dan ifisser li l-bank identifikat bħala persuna b'riskju għoli u, fil-futur, anki jekk tkun ħallast id-djun kollha li kellek, il-bank ma jkunx lest li jerġa' jsellfek. Il-Bank Ċentrali ta' Malta jżomm reġistru persuni li għandhom kreditu ta' aktar minn 5,000 ewro. Dan ifisser li banek oħra qegħdin jiġu imwissija dwar il-kreditu pendenti tiegħek u jekk dan il-kreditu jirriżultax mill-fatt li qiegħed tkun tard fil-ħlas tad-dejn tiegħek. Ir-riżultat aħħari huwa li mhux biss il-bank oriġinali tiegħek jista' jirrifjuta applikazzjoni għas-self li inti tista' tagħmel fil-futur. Il-banek l-oħra jistgħu jiddeċiedu li ma joffrulekx self